هاوڕانی خۆشەویستم ئێستاکانە لە نێو قەڵای موتاوێنە قەڵای موتاوێ لە نزیک شاری پیرانشار هەڵکەوتووە لە چوار کیلومتری پیرانشاریە لە تەنیشت یەکێک لە شاخەکانی ڕووباری زێە ڕووباری گوڵایە بێردا دەڕوە ئەو قەڵایە پانتاکی 1650 میترە بەڵام لەلایەن هندێک کەسەوە دەدرێتەوە بۆی کە لە شتی گراقیمەت و زێر شتی بگەڕێن لێرە و پیان دەڵم ئێرە ئەو شتی لێنێ ئێرە کولتور و فەرهەنگی نەتەوەیەکی لێە کە لە بن ئەو گڵانەدا شاردراوەتەوە کولتوری نەتەوەی کورد لێرەیە تکاتان لێ دەکەم ئەو شوێنانە مەشێوێنن چیدیکە ئەگەر چاو لەو گڵی ئێرە بکەن لەو گڵی چەندین لایەی لێنە کە هەر یەکە و ناسنامەی خۆی هەیە کە هەر یەکە و مێژوویەکی لە پشتە ئەوەش یەکێک لە خشتەکانی ئەو ناوچەیە کە بینای پێساز کراوە لە ڕووی مێژووییەوە ئەو قەڵایە دوو بەشە، بەشی یەکەم بە پێی ئەو لێکۆڵینەوانەی لە ساڵی هەزار و نۆ سەد و شەست و شەش ی زایینی لەسەر ئەو قەڵایە کراوە ڕەنگە مێژووی ئەو گردە و ئەو ناوچەیە بۆ دوو هەزار و پێنج سەد ساڵ پێش زایین بگەڕێتەوە بەشی دووەم دیواری دەوری قەڵای موتاوێیە کە لە سەردەمی سەفەوی یا ئەفشار یا ئەوڵەکانی قاجار بە شێوازی ئەستێرە و بە بەردە مۆرە بۆ کاروباری سەربازی و بەرگری چاکراوە. دەیبینن یەکێک لە ئەستێرەکانی قەڵاتی موتاوەیە قەڵاتی موتاوە سێدانە ئەستێرەی هەبوو کە یەکیان لە باکوور بوو یەکیان لە ڕۆژاوا بوو یەکیشان لە ڕۆژهڵات بوو بەشی باشوورەکەی دەواازەی قەڵای موتاوە بوو یەکێک لە ئەستێرەکانە کە ئێستا زەوی وزاری خەڵکیە و بەشێکی زۆری لە ناوچە بەداخەوە ئەو وێنانە وێنەی مانگی دەستکردی کڕۆنان کە لەسە قەڵاتی موتاوێ گیراوە و دیواری دەوری قەڵاکە کە بە شێوازی ئەستێرەیە زۆر بە جوانی دیارە لە ساڵی 1879 تا 1970 ی زاینی، عەلیخانی واڵی، کە لە سەردەمی قاجاردا ژیاوە، لە کتێبی وێنەکەیدا، وێنەی قەڵای موتاوی گرتووە و لە بن وێنەکە نووسیویەتی، قلعهی موتابادێ لایجان که خراب شده. دەو وێنەی عەلیخانی واڵیدا، دیواری قەڵا و بورجەک و ماڵی خەڵک و چادر و چیغی تێدا دیارە.

ڕێک بە نێو قەڵای مێژووی موتاوێدا دەڕوا ینی ڕێک ئێستاکانەمە لە نێو ئێستاکانەمە لە نێو قەڵای موتاوێنە یعنی ئەو ڕێگا ڕێک بە نێو قەڵایدا لێدراوە ئەوەش خشتەکەی هەروە پێمە فعلا مشي

هاوڕێیان ئەو شتانی کە لێرە دەیبینن لەتکە سفاڵە ڕەنگبی بە دە دەقەی هەر هەموو ئەوانەمان خر کردووە هەر یەکە و نەخش و نیگارەی لەسرە هەر یەکە و باز لە شتێک دەکات هەر یەکە و کارشی لەسەر کراوە مێژوویەکی لە پشتە بەڕاستی ئەوەیان کە دەبینن ڕەنگبی شاخی گەوەزنە چێوەیەکی بی ئەوەیان ئەو نەخش و نیگارە جوانەی لەسرە پێویستە هەر هەموو ئەوانە ئەمە پارێزین بەڕاستی مێژووی ئێمە ئەوانەیە ئێستاکانە بەداخەوە بە و خانوە باغانی کە لێرە ساز کراوە بە زەوی و زاری خەڵکی و دانی مجەویست بە کارگەی بلوک و وە زۆر شتی تر ئەو قەڵا مێژوویە خەریکە لە ناو دەچیت. لێرەدا پێویستە سپاسی کاک حامید نەورەسی بکەم کە هەر هەموو ئەو زانیاریانە بە حەول و ماندووبوونی بەڕێزیان بەدەستی من گەیشتووە.